Fil-programm li għadda tkellimna fuq Manuel Dimek u l-idejat politiċi tiegħu. Smajna siltiet mill-gazzetta popolari tiegħu Il-Bandiera tal-Maltin. Smajna wkoll l-attakki li ġarrab tul ħajtu. Fil-programm tal-lum se nħarsu ftit lejn l-attività letterarja tiegħu. Dimech ried jgħallem lill-adulti jiktbu u jaqraw. Beda minn nies li kienu jaħdmu t-tarzna. Ried jgħallimhom it-terminoloġija tax-xogħol u li jkunu kapaċi jitkellmu bl-Ingliż mal-imgħallmin tagħhom. Nisimgħu x'qal Dimech dwar dan. Biex titgħallem timxi, jeħtieġ timxi. Biex titgħallem tgħum, jeħtieġ tgħum. Biex titgħallem tissara, jeħtieġ tissara. U biex titgħallem titkellem, jeħtieġ titkellem. Nibdew billi nagħtu ħarsa lejn ktejjeb imsejjaħ Il-Kelliem Ingliż.
Il-Kelliem Ingliż, bħal anki xogħlijiet oħra li kiteb Dimech, Huwa ktieb kurjuż sa ċertu punt. Huwa dak li nistgħu nsejħulu phrasebook iktar milli ktieb tal-grammatika jew dizzjunarju x'naf jien. U, ovvjament, huwa maħsub biex jgħallem lill-Maltin l-Ingliż iżda b'mod li huwa prattiku. U allura għandek kemm-il darba frażijiet fejn xulxin bil-Malti u bl-Ingliż u dawn il-frażijiet ikunu meħudin mill-ħajja ta' kuljum jew ikunu frażijiet tipiċi li dak li jkun ikollu bżonn biex, pereżempju, jagħmel xi ħaġa fid-dinja tax-xogħol, biex ikellem barrani biex anki jemigra, ġifieri huwa ktieb li huwa verament rifless ta' żmienu, ktieb li għandu użu, mhux biss ktieb ta' natura akademika jew ktieb biex wieħed jitgħallem lingwa u daqshekk, iżda huwa ktieb li għandu l-użu prattiku. Dan inkiteb fl-1902, huwa wkoll xhieda tat-tagħlim li għadda minnu Manwel Dimech mill-ħabs sakemm kellu xi 40 sena u 41 sena, jiġifieri juri wkoll il-vjaġġ pedagoġiku, edukattiv, intellettwali ta' Manuel Dimech minn kriminal żgħir għal xi ħadd li qed jipprova jgħallem il-kotra u għalhekk għandu dik l-importanza u fil-fatt ukoll jiftaħ poeżija żgħira bl-Ingliż li juri wkoll il-fatt li Manuel Dimech biż-żmien kien qabad l-ilsna li kien jaf u allura seta' wkoll isejjaħ lilu nnifsu professur tal-ilsna. Fil-bidu tal-ktieb insibu poeżija ta' Dimech bil-lingwa Ingliża. Nisimgħu silta minnha. I'll speak my mind, I may be wrong, though that I'm right I'm almost sure. Such as would learn old Anglia's tongue, Dimech's good grammar should procure.

Il-Kelliem tal-Erbat Ilsna joħroġ fl-1907, jiġifieri ħames snin wara l-Kelliem Ingliż, u bl-istess kunċett tal-ktieb ta' qabel għandu Erbilsna, jiġifieri għandu l-Malti, l-Ingliż, it-Taljan u l-Franċiż. Dawn huma ovvjament lingwi li biż-żmien kienu anki daħlu fil-kurrikulu edukattiv, kienu l-lingwi importanti tal-Ewropa dak iż-żmien, u Manwel Dimech hemmhekk juri anki l-ambizzjoni tiegħu biex ikabbar it-tip ta' pubblikazzjonijiet li kien qed jagħmel f'dal-qasam lingwistiku biex anki jużhom bħala bħallikieku l-ktieb tat-test uffiċjali tiegħu meta jiġi biex jgħallem l-ilsna fl-iskola żgħira li kien ħoloq. Dan il-ktieb kien imqassam b'mod mhux tas-soltu. Issa dal-ktieb huwa mqassam b'mod simili għall-kelliem Ingliż, jiġifieri għandek dak li nsejħu frażarju jew jew phrasebook, fejn għandek l-ekwivalenti, il-korrispondenti bejn lingwa oħra li qegħdin fejn xulxin u allura l-metodu huwa dak fejn inti tara xi ħaġa bil-Malti u tqabbilha mal tqabbilha mal-verżjoni lingwistika. Jiġifieri l-għan huwa mhux proprja biss ta' ktieb biex titgħallem il-lingwi, iżda huwa simili ħafna anki għal dal-kotba tal-frażijiet li wieħed juża daż-żmien pereżempju jekk isiefer u għandu bżonn ikun jaf kif tingħad frażi partikolari biex tinqeda għal xi ħaġa. Jiġifieri, l-interessanti naħseb jien f'dax-xogħlijiet ta' Dimech huma l-lat prattiku lil hinn mill-akademiku, bħalma għedna qabel, verament iħarsu lejn il-qarrej potenzjali tagħhom li għandu bżonn il-lingwi x'aktarx anki għad-dinja tax-xogħol eventwali jew għad-dinja tas-safar li bħalma nafu s-safar u l-emigrazzjoni kienu parti intrinsika mir-realtà soċjali tal-Maltin ta' dak iż-żmien. Anke f'dan il-ktieb insibu żewġ poeżiji ta' Dimech, waħda bit-Taljan u l-oħra bil-Malti. Nisimgħu silta minnhom. Il-poeżija bit-Taljan Il calzolaio.

Għax ma jafx il-ħmar jitkellem kemm jinħaqar? Ħares lejh, fost tniggis u swat li msejken dejjem mgħobbi sa widnejh. Kif rajna, Dimech kien jipprova jikteb f'ġeneri differenti, biex jilħaq udjenzi akbar. Kiteb anke dramm dwar il-każ tal-Lajs, imma baqa' qatt ma ttella'. Waħda mill-poeżiji li timmarka l-attività letterarja ta' Dimech hija Lit-Tarbija fil-Benniena. Din hija poeżija rivoluzzjonarja, patrijottika u anke vjolenti. Titkellem kif il-Maltin għandhom iqumu kontra l-barranin, anke bil-vjolenza, biex jieħdu d-drittijiet tagħhom. Naqraw issa silta mill-poeżija. Lit-tarbija fil-benniena. Orqod, orqod, ibni orqod. Ħini dejjem u daħkan. Tat-taħbit iż-żmien l-hemm huwa. Tal-mistrieħ iż-żmien hu dan. Jiena rridek ġwejjed tninni. Il-jum kollu u ma tibkix. L-ewwel nett biex tistrieħ inti u mbagħad biex ma tħabbatnix. Orqod, Jasal tfajjel tiegħi, jasal fl-aħħar dak il-jum, illi fih minn dar qatt tiegħek, trid ma tridx, ikollok tqum. Dimech kiteb ukoll żewġ rumanzi, Majsi Cutajar u Ivan u Praskovja. Dan tal-aħħar se nħarsu lejh aktar fil-fond.
Manuel Dimech kiteb dan ir-rumanz bejn l-1902 u l-1903 u beda joħroġ fl-1904 fil-Bandiera tal-Maltin. Ħareġ imbagħad bħala ktieb fl-1905. Imma sfortunatament dan mhuwiex rumanz sħiħ aħna nafu minn dak li jgħid Manwel de Mech fuq il-qoxra stess tal-ktieb illi dan ir-rumanz kellu jkomplih u din kienet biss parti mir-rumanz. Fl-istess ħin, Nistgħu ngħidu wkoll li dan huwa rumanz li meta taqrah, xorta waħda għandek is-sens tad-direzzjoni li qed jieħu Dimech. L-ewwel nett, din hija storja ta' mħabba. L-istorja ta' mħabba bejn Ivan Godunov, dan il-tabib fil-belt Russa ta' Nizhny Novgorod f'nofs is-seklu 19, u din it-tfajla li jġennu fuqha, jġennu fuq xulxin, Praskovja. Issa naturalment bħal f'dat-tip ta' rumanzi għandek l-antagonist, il-protagonist huwa ftit jew wisq Ivan Godunov dan it-tabib. U l-antagonist huwa dak li jrid jiżżewweġ lil Praskovja minn floku. Mela l-essenza tal-istorja hija dik, imma l-forza l-kbira tal-istorja hija wkoll ir-rowwixta li tibda minħabba l-attitudni antidittatorjali ta' Ivan Godunov u l-komunità biex ngħid hekk tal-belt tingħaqad madwar Ivan Godunov biex tiġġieled kontra l-prepotenza tal-Kżar u tal-iżbirri jew il-pulizija tiegħu. Din essenzjalment hija storja ta' mħabba imżewġa ma' storja ta' rowwixta ta' insubordinazzjoni ta' poplu li ma jridx jaċċetta l-impożizzjoni, l-prepotenza tan-nies li qed imexxuh mingħajr m'għandhom dritt imexxuh, li imponew ruħhom fuqu, fuq il-poplu. Primarjament il-gżar. Issa mhux diffiċli tara xebh bejn din l-istorja illi Dimech qed jirrakkonta, U s-sitwazzjoni li hu stess kien qiegħed jikkritika fil-gazzetta tiegħu Il-Bandiera tal-Maltin li kien hawn f'Malta ta' dak iż-żmien. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-rewwixta ftit jew wisq tfalli u l-mexxejja tar-rewwixta jkollhom jaħarbu mir-Russja. U Ivan Godunov u Praskovja wara li jinfirdu kif jiġri f'ħafna minn dawn l-istejjer ħa ngħidlek romantiċi, jispiċċaw Jingħaqdu flimkien jarġgħu jiltaqgħu Pariġi li hija ppreżentata mir-rumanz u nafu li dan ukoll kien il-ħsieb ta' ta' Dimech, il-belt tal-ħlusija jgħid, tal-ħelsien, il-belt tal-ħsieb ħieles u l-belt tal-kultura ħielsa, tal-iżvilupp, tal-emanċipazzjoni tal-bnedmin. Dimech jambjenta din l-istorja fir-Russja. Għaliex għażel ir-Russja minn tant pajjiżi? Din hekk ma jgħidilniex għaliex għażel lir-Russja, imma nafu li r-Russja kienet tinteressah. Nafu li dak li kien qed jiġri barra minn Malta kien jinteressah b'mod ġenerali. Din hekk kien, u din hija l-kelma naħseb l-iktar li toqgħodlu, din hekk kien internazzjonalista. Mela filwaqt li l-letteratura Maltija, ħa ngħid hekk, kolta ta' żmienu kienet tagħfas fuq in-nazzjonaliżmu, Demek kien jagħfas fuq l-internazzjonaliżmu. Allura kienu jinteressawh id-drittijiet tal-bnedmin kullimkien, fosthom ir-Russja, fil-bidu tas-seklu 20, fl-istess snin li fihom Demek kien qed jikteb ir-rumanz tiegħu Ivan u Praskovja, kien hemm rewwixta min-naħa tal-ħaddiema fir-Russja u din ir-rewwixta kienet kontra in-nuqqas ta' xogħol kontra n-nuqqas ta' drittijiet tal-ħaddiema u r-rumanz stess huwa msejjes fuq relazzjonijiet essenzjalment bejn nies li kienu professjonisti, mhumiex ħaddiema tal-fabbriki dawn, mhumiex bdiewa, il-protagonisti tar-rumanz huma kollha negozjanti u professjonisti. Ivan Godunov stess huwa huwa eh, tabib, il-ħbib il-ħabib il-kbir tiegħu Tolstoj huwa avukat. Jiġifieri hawnhekk m'għandniex eh, ġlieda tipika it-tip ta' Emil Zola tal-ħaddiema manwali li qed jiġġieldu kontra s-sidin tal-fabrika, imma għandek is-sentimenti kollha ta' ħelsien u ta' ġlieda għall-ħelsien li huma tipiċi ta' Dimech. Ħaġa oħra importanti hija, Dimech jgħid illi lil Malta ma jridhiex issir Russja żgħira fil-Mediterran. Dimech qed jgħid illi f'għajnejh speċi r-Russja kienet stat li fih in-nies ma kienhomx id-drittijiet. Mela hu ma jridx li Malta ssir Russja oħra fejn il-poplu m'għandux drittijiet u fejn Min jikkmanda jagħmel il-liġi. Se naqraw silta mir-rumanz Ivan u Praskovja. In-nutar Tolstoj sema' bil-ħelsien ta' Ivan tlett ijiem wara li kien sar, għalkemm il-gvern għamel kemm felaħ biex il-biċċa ma tixxandarx, u huwa, ferħan sejjer itir għall-bxara hekk sabiħa, għaġġel għarraf b'kollox lil Praskovja. li kemm ferħet l-ebda kliem hu biżżejjed biex ifisser. Biżżejjed ingħidu li hija bdiet taqbeż u tidħak bil-ferħ bħalma jagħmlu it-tfal żgħar meta xi ħadd jagħtihom xi ħaġa li togħġobhom wisq. Spiċċa f'daqqa waħda il-mard minn fuq dik ix-xbejba u wiċċha tbiddel bħalma jitbiddel wiċċ dik il-biċċa mid-dinja li fuqha. Wara lejl dlam, titla' x-xemx. Hi lanqas taf biss ma kienet li Ivan kien ħareġ minn Ninji Novgorod ikkundannat biex itemm ħajtu s-Siberja. Min għaliha li kien għadu fil-ħabs f'tal-belt. U għalhekk, issa ma setgħetx ma tħossx ferħ li ma bħalu, għall-bxara li huwa kien meħlus mill-ħabs, il-wieħed u l-ieħor. Wara mewtu, di m'hekk donnu beda jintesa'? Jew riedu jnessuh? Imma mhux mis-segwaċi tiegħu, dawk imsejħa id-Dimekkjani. Fost dawn insibu l-kittieb Juan Mamo, Dumink de Giorgio u oħrajn. Dawn baqgħu jissiltu u jippruvaw ixerrdu l-ideali li Dimech kien nibbet fihom. Riedu li l-Maltin jinqalgħu mill-kumpless ta' inferjorità li kellhom, li jieqfu jimitaw lill-barranin. Meta Dimech ġie arrestat u eventwalment deportat fl-1914, Apparti lil Dimek, l-Ingliżi kienu marru jarrestaw xi Dimekjani u saħan sitra marru jfittxulhom id-dar. U dik kienet forma ta' intimidazzjoni għax għalkemm ħarġu meħlusin imma ħafna minnhom ħelsu minn kull forma ta' tifkira li kien hemm ta' Dimek fil-fatt huwa għalhekk li l-gazzetta kopji tal-gazzetta tal-bandiera hija diffiċli biex insibu jeżistu kopji imma ħafna minnhom ġew meqruda. Minkejja kollox, wara l-Ewwel Gwerra Dinjija isem Dimek ma ntesiex għal kollox. Ġifieri ma kienx wara mewtu eżatt li ntesa', saħansitra pereżempju fl-1927 kienet waqfet l-Għaqda Soċjalista Maltija u din kienet tgħid li hija dixxendenti tax-Xirka tal-Imdawlin. U saħansitra tqassam ritratti ta' Dimech u kienet tqisu bħala l-martri tal-ħaddiema. Ġifieri l-isem Dimech baqa' minkejja dak li għadda minnu. Kien fl-1930, fit-tletinijiet tas-seklu 20, li hemmhekk isem Dimech ħa daqqa ta' ħarta mhux ħażin. L-ewwel għax faqqgħet l-ewwel kwistjoni politiko-reliġjuża f'Malta. U allura pereżempju l-gazzetta Leħen is-Sewwa tgħid dan li qed jiġri issa huwa frott taż-żerriegħa li żera' Dimech. U l-gazzetti xellugin bħal Il-Kotra kienu jikkumbattu qed nerġgħu ngħaddu bil-persekuzzjoni bħal m'għadda Dimech. Imbagħad, l-iktar daqqa ta' ħarta ngħatat fl-1933 meta seħħ il-ġuri tas-sedizzjoni, fejn sitt min-nies ġew arrestati, ġew imfittxija fid-dar tagħhom minħabba xi materjal li kienu qed jaħsbu li huwa xewwiexi, għax jinkludi materjal Komunista, Marksista, Sovjetiku, u xi nies ġew akkużati li kellhom pereżempju ritratti ta' Dimech jew kopji tal-bandiera. Allura wara li għaddew minn dik il- Minn dak il-traċedja, minn dan ix-xokk kbir tas-sedizzjoni, ħafna min-nies bdew jisom jibżgħu jitkellmu fuq Dimech u ftit ftit qisu fil-memorja beda jintesa. Speċjalment imbagħad għaliex ġiet it-Tieni Gwerra Dinjija u fit-Tieni Gwerra Dinjija issa l-Maltin u l-Ingliżi jekk kien hemm xi antipatija bejniethom, issa għandhom għadu komuni x'jiġġieldu u allura jekk Dimech kien qed jirrappreżenta l-anti-Brittaniċi, ok? Waqt il-gwerra, il-Maltin u l-Ingliżi naqdu aktar flimkien. Ma kienx Ġisu għadu moda eżemm di mekk li il-fehmiet tiegħu. Wara t-tieni gwerra reġa' beda iqum dan l-interess dwar dwar Manwel di mekk u kien fil-fatt minn dawn l-istess kwartieri li reġa' beda tqum din il-kurżità fuq x'kienu l-ideat ta' Dimech, x'ipprova jagħmel, x'kienet eżattament din ix-xirka li ried iwaqqaf, x'kienu l-għanijiet tagħha u allura kellek nies bħal Geraldo Azzopardi illi reġgħu bdew b'mod sistematiku mhux okkażjonali, b'mod sistematiku jmorru jfittxu l-kitbiet ta' Dimech, jerġgħu jirkupraw kopji tal-bandiera tal-Maltin pereżempju, jiddepożitawhom fil, fil-bibljoteka biex ikunu available, jiġifieri qabel dan ma kienx possibbli. Fis-snin sittin, Dimech reġa' ħa l-ħajja permezz ta' studjużi bħal Henry Frendo u Geraldo Azzopardi. Wara kellek nies bħal Henry Frendo li forsi mbagħad bdew jistudjaw lil Dimech b'mod anke iktar xjentifiku. u Bird Pangs of a Nation, pereżempju, jew Lejn Tnissil ta' Nazzjon, il-kotba li ppubblika fil-bidu Henry Friend, għalkemm l-interess tiegħu f'The Meg baqa' għaddej anke sa riċentement. U dan narawh anke fil-kuntest issa ta' Nazzjon illi kiseb l-indipendenza, però għalkemm kiseb l-indipendenza politika, il-mentalità tiegħu għadha ta' poplu maħkum. U allura l-ideat ta' Dimech issa f'daqqa waħda reġgħu saru relevanti biex jgħinu l-poplu jħares lejh innifsu Mhux bħala iktar bħala poplu maħkum imma bħala poplu ħieles illi jrid jaħseb kif issa juża l-ħelsien illi kiseb, l-indipendenza li kiseb biex igawdi minnha il-poplu Malti kollu u mhux klassijiet privileġġjati biss. Ma kienx ma kienx faċli, din il-bidla fil-ħsieb ma kinitx faċli, jiġifieri Ħafna nies sal-lum għadhom jaħsbu li l-punt ta' referenza ta' kultura tagħna hija Londra, li jekk xi ħaġa qed issir l-Ingilterra mela aħna għandna nagħmlu bħalha. Xi li noħorġu minn dan il-qafas li qisu kulma jiġri jrid ikollu l-benedizzjoni ta' dak li jiġri fl-Ingilterra ma kienx passaġġ faċli u għadna għaddejjin minnu sal-lum. Xi l-proċess ta' dekolonizzazzjoni tal-moħħ, tal-ħsieb, tal-mod kif nanalizzaw id-dinja ta' madwarna Huwa proċess li għadna għaddejjin minnu, għadna ma ħriġniex minnu. U din hekk kien punt ta' referenza ta' kif għandek tħares lejn il-potenzjal li hemm fik bħala persuna ħielsa. Dak li vera ġab 'il Dimech reġa' lura mbagħad fix-xena, għaliex dawn kienu studji u forsi kienu jinqraw minn ftit nies, kien meta ġie approprjat mill-Partit Laburista speċjalment mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Duminku Mintoff. Dimech kien perfett għal Mintoff. biex jirrifletti l-miri tal-Gvern Laburista fis-snin sebgħin. Liema kienu dan il-miri? Is-sekularizzazzjoni ta' Malta. Dimech kien perfett għaliha għax il-Partit Laburista kien għadu kif għadda wkoll minn kwistjoni mal-Knisja. Kienet il-mixja biex Malta mhux biss li kienet saret indipendenti imma issa ssir Repubblika, xi ħaġa li Dimech ukoll kien ilu jgħidha. Issa l-Partit Laburista fis-snin sebgħin ma kienx għadu daqshekk kif kien fi żmien l-integration favur l-Ingilterra mista ti rrippreżenta lilu nnifsu bħala anti-Brittaniku, bħala il-kolonjaliżmu ħażin, u għal darba oħra mela jirrifletti il-Manwel Dimech. U wkoll il-famuża eh, għajta ta' Mintoff ta' Malta l-ewwel qabel kollox kienet tintona tajjeb ħafna mal-għajta ta' Dimech ta' Malta Maltija. Minn dak iż-żmien l-hawn, Dimech ġie studjat u ħafna materjal ġie salvat.
Ma nistgħux ngħidu li huwa xi persuna magħrufa ħafna. Però lanqas nistgħu ngħidu li hija minsija għal kollox kif kienet sa wara l-gwerra. Jiġifieri llum hemm ħafna iktar għarfien, naħseb illi x-xogħol ta' Geraldo Azzopardi, Henry Frendo u iktar qrib lejna b'mod iktar komprensiv żgur u dettaljat u minuzzjuż Mark Montebello, naħseb għenuna nifhmu ħafna iktar il-persunaġġ ta' Dimech. nifhmuh fil-kuntest tiegħu u anke nifhmu l-ħsieb u l-analiżi tiegħu għax il-ħsieb u l-analiżi tiegħu jistgħu jibqgħu jgħinuna llum ukoll għaliex bħalma dak iż-żmien kellek forzi li kellhom kull interess li jiddominaw u jimmanipulaw il-popolazzjoni dawn il-forzi minn żmien għal żmien jibdlu l-forma, x-xeħta, l-isem tagħhom imma ħa jibqgħu hemm. Jiġifieri dejjem ħa jkollok dawk il-klassijiet vulnerabbli li qegħdin taħt illi jridu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom biex bażikament jiksbu l-aċċess għall-umanizzazzjoni tagħhom, li jgħixu ħajja denja ta' bnedmin. Ħaddim hekk illum jinsab fi spazju pubbliku u dik tgħin ħafna għall-memorja kollettiva li inti tara, tara l-monument. Suppost għandek issaqsi min hu dan x'għamel. Forsi tgħix fit-triq imsemmija għal Dimech. Firja temm preżenza tiegħu fl-ispazju pubbliku tgħin fil-memorja kollettiva. Wara li reġa' ġie riabilitat, illum għandna ħafna studji dwaru, kotba, għandna l-Patri Mork Montebello ħareġ ħafna kotba u studjużi oħrajn ukoll. Saru dokumentarji, saru musicals dwar Dimech. Dan kollu jgħin biex il-poplu jiftakru. Però jien xorta waħda nsaqsi, ma nafx kemm nafuh biżżejjed. Forsi jismu illum sar idoq f'widnejna, imma dak li qal, dak li għallem, kemm huwa fil-memorja kollettiva tagħna. Forsi fixkel u hemm fl-istess ħin il-fatt li huwa approprjat minn partit, għaliex hemmhekk aħna hawn Malta sfortunatament jiskonna l-lenti partiġjana. Għandna l-Partit Laburista li jikkommemora l dimek, eh, qed il-fjuri fil-monument tiegħu, Il-Partit Nazzjonalista li ma jeskludihx imma lanqas jikkommemorah li hija ħasra għaliex Dimech f'ħajtu kien ammiratur kbir ta' Fortunato Mizzi li huwa meqjus bħala missier il-Partit Nazzjonalista. Allora forsi din il-lenti partiġjana tfixkel milli Dimech ikun rikonoxxut daqshekk fil-memorja kollettiva. Min-naħa l-oħra għandna qdiet oħra għax l-approprjazzjoni ma sseħħx biss mill-partiti. Per il-Moviment Graffiti ovvjament bħala xellugin dejjem jimbuttaw ħafna quddiem minn Manwel Dimech. Mela fil-memorja kollettiva l-isem ta' Dimek naħseb li illum il-ġurnata mhuwiex minn sjar kollox. Però wis nibża li jista' jkun li jkollna glorifikazzjoni tiegħu xi ħaġa li Dimek ma jridhiex, fil-fatt hu dejjem kien jinsisti li m'għandekx bżonn is-Salvatur biex isalvak imma tgħin lilek innifsek. U allura naħseb li għandna aktar ninsistu fuq it-tagħlim tiegħu, fuq l-ideat tiegħu li għadhom validi sal-lum, għax hu kien qed jitkellem kontra li nkunu servili, illum forsi mhux lejn kolonizzatur imma jista' jkun lejn politiku, lejn nies tal-business, li li dik li tagħmel lil Dimech tant raġel kbir li mhux biss kien tkellem għal żmienu imma l-kliem tiegħu jibqa' dejjem validu anke fiż-żmien tagħna. Bħala poplu, irridu nkunu aktar konxji ta' nies bħal Dimech. Eroj fl-istorja ta' Malta li ried jagħti dinjità lill-Maltin u lil-lingwa Maltija. Kien iqis il-Malti bħala simbolu ta' identità nazzjonali. Il-kitba tiegħu ġiet imsarrfa f'azzjoni politika. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn ix-xogħlijiet ta' Juan Mamo. Għal darb'oħra.